Mba'etekópa peju che angirũkuéra? Peju porãmínte piko hína. Ndojuporãitéihague. Ha che aju porã avei. Ha amoñemíta ñande ñande techaukarã jaguereko mbohapy. He'i ñandéve ko'ápe oguerohory ikatugury amo ambuévo mombe'urã paha ohechauka oikohaguéicha mombe'urãme.

Jaguereko peteĩ ñe'ẽnga. Ivai la kuádro he'i kururu omaérõ ha'angáre. Ha ambue aveko avei he'i tódo puéde suseder he'i la isyvápe ikatĩva. Ikatupaite oiko he'íre. Ha ajépa. Jaguereko tei maravichu mbo'ehára. Eguerekópa. Ne'ĩ ñahendumi

Mba'e ta'angápa ko'ápe jahecha che irũnguéra? Pe ma'ẽmína iporã pe sa'i porã, peñemína chéve. Jaguarete, ka'i osãingo veve hína, amoite ambue mymba. Aguara. Néi, he'i ñandéve peteĩ porandúpe, he'i ñande, moĩtépa ajukúne ko'ã mymba? Moõpa ikatu ndejajuru ko'ã mymba? Ka'aguýre. Ka'aguýre. Ñamoĩmi niko choka'aguýre. Ka'aguýre, ka'aguýre jatopa ko'ã mymba. Néi, jaháta ambuépe. Mba'éichapa héra ã mymba? Ánge etei ja'épama voi ajépa. Ka'i. Ka'i, ja'emi jey toñondivekuéra. Mba'épa jahecha? Ka'i, leõ, jaguarete. Leõ o jaguarete. Ñamoĩmbáta avei, emopaivéva nde japóta. Jaguarete. Ha upéi? Aguara. Aguara. Néi. Pende katu pyrépe. Jahasáta ambue porandúpe, he'i ñandéve mba'épa ikatu ha'e hesekuéra. Mba'éichane piko ko'ã mymbakuéra? Ka'i piko mba'éicha? Iñakã hatã. Ka'i iñakã hatã? Ipokovi otopa ñane rembipurukuéra ha'ỹva okuera hasénte voi.

Imbarete. Néi, he'i ñande ka'i iñakãhatã aguara ho'u ryguasu ha jaguarete imbarete. Néi, jahami ambue porandúpe, he'i mba'érepa oñe'ẽ ñande komo ñe'ẽrã. Mba'évaichapa peẽme? Mba'érepa oiméne hína? Mymbáre. Mymbáre. Ñamoĩmi jove mymba. Mymbáre. Heta oĩva mymba ipype. Néi. Cheirũnguéra jaguereko ko'ápe he'i ñandéve mombe'urãva mba'e he'ise ha'éva kuénto. Ha'e mombe'u syry mbykymi omombe'úva japu térã añeteguáva. Ikatu ha'e añetegua ha ijapúva he'i ñande. Jaikuaava'erã avei opa ñemombe'u orekoha ñepyrũmby, mbyte ha paha. Ñepyrũmbýpepa mba'e ikatu oguereko heñói. Ñepyrũmbýpe, mávarepa oñe'ẽ, mba'épa ojapo, mbytépe katu, mba'e mba'épa oiko ohóvo ha pahápe mba'épa oiko ipahaitépe. Ñañatende porãke pórke he'íkuri ñandéve ñañatenda ipapapy porãrõgua ñandéve, péro aguenohẽta hína. Jahamiẽta hese. Amoñe'ẽ ko moñe'ẽrã. Amoñe'ẽ ko moñe'ẽrã he'i ñandéve ka'i, aguara ha jaguarete. Peteĩ ko'ẽme jaguarete omoarandu, omomarandu ka'ípe hasykatuha. Tóa umi je hendápe oñandumi, oñandumívo, ha'e ha mymba oĩvape jerére. Sapy'arei oĩramo ouse'ỹva hendápe ndaje okuera rire omoĩ porãta chupekuéra. Oĩ haguéicha mymbakuéra oñembosako'i oho hag̃ua oñandupi karai guasúpe. Ambue ko'ẽme hysýita pe po'íre. Ka'i ha guarã oñemoĩ peteĩ ñe'ẽme ohóvo asa jeve. Mbegue katu asa jemi vove ojoapykuéri mokõivéva jaguarete róga gotyo. Ojevy heta porã oguata rire ojuhu hikuái yvyku'i morotĩ asy ha ka'i osẽ he'i. Japyta sapy'amína ko'ápe japytu'u aguara. Opytu'u are rire ha'i oñemboyere ha hesa oho sapy'a itakua mombyrymi ijatukupépe opytávare. Hesa verã guasu ha'i. Upémarõ aguara oporandu. Ñamoĩmbáta oasa ñande yvyra ñanemoñe'ẽrã ipuku. Katu hag̃uáicha ñamoñe'ẽmba. He'i, Mba'éiko oĩ amóva jaguarete róga. Ema'ẽmi, ko'ápe ningo ojekuaa ñane irũnguéra pypore ohokuévo guare añónte ha oukuévo gua ndaipóri. Ho'úmane ra'e chupekuéra, jajevy pya'éke aguara. He'i iñirũme ha mokóike ojerejey hikuái hekoháre. Ka'i ha aguara ndohasái jaguarete rãinguárupi, ka'i ha'eve rupi. Mba'épa ojapo ka'i. Mba'éiko he'i aguarápe. Ojevy hag̃ua hikuái. Ojevy hag̃ua hikuái. Ha ajépa. Mba'éiko ojapose hesekuéra jaguarete ra'y. Akãsy iñoityse chupekuéra ajépa, ho'upaite mo'ãiko chupekuéra ohoye. Ambue mymbápe mba'e ojapo, ho'upaite pórke ndojekuaavéimako la ipypurekuéra. Oho ra'e oñembohasýnte ra'e, ipy'ara asýpe katu ra'e aje'e la he'i chupekuéra hasýva ajépa. Néi. Ñamoñe'ẽva'erã ko'ág̃a hesakã porã ñande ha ñane moñe'ẽrã. Hesakã porã ñande. Mba'éichapa ko'ẽrã ñane moñe'ẽrã? Ka'i, aguara ha jaguarete. Ajépa pende katupyry. Ka'i, he'iháichakuri iji peve ha'e oikuaa rupi ikatuha ojapóva hese jaguarete ohe'i aguarápe ohojey hag̃ua. Oiméne hikuái jaguarete róga térã ko omoĩ porã guarã chupekuéra hendápe. Néi, jahamína ambue tembiapópe, peñatende porãke. He'i ñandéve, Ambojoaju hy'ỹipe ñe'ẽnguéra he'isévare, oĩ ave ñane ñe'ẽ guaraníme ha karaiñe'ẽme. Mba'épa he'ise ko'ẽ

Ndaipóri voi ko ndoikuaápa. Jajapyminimante voi ingope. Aguara sor. Nde katu pyreterei jajepopetemí Bartólape. Ápe jaguereko ambue ñe'ẽ he'i pypore Mba'éichapa pypore ha'epa alrededor? Huella. Huella. Belén ikatu piko ahasamie néi ikatu.

Jajapomíta ñane rembiapo ambue pegua, he'i ambohovái ko'ãva porandukuéra. Oĩ jey la porandukuéra, jajapóma kuri ñepyrũrã? Ko'ãva he'i ñandéve mba'érepa oñe'ẽ mombe'urã. Ñane mombe'urã ha'e hína, ka'i ha upéi? Aguará ha jaguarete. Pe ápe oñe'ẽ ñandéve. Ka'i, aguara, ha jaguarete. Jaguarete. Oĩma upéicha mba'ereko oñe'ẽ mombe'urã. Ka'i, aguara ha jaguarete. Mba'épa omoarandu ñandéve jaguarete, ósea, mba'épa omomarandu jaguarete pe ka'i he'i. Solamente ka'i pe he'i. Mba'épa ra'e? Mba'éiko he'i pe moñe'ẽrãme ra'e? Mba'e ojapose hese ra'e jaguarete? Omomarandu chupe kuri, mba'e he'i? Peteĩ ko'ẽme jaguarete omomarandu ka'ípe hasykatuha. Hasykatu piko ra'évo nahani? Nahani. Pe oñande ñamoinvita chupe omoaranduha che hasykatuha.

Péicha jahátama ñañembopyte so'o oitĩrahína. He'i ñandéve kuaápe mávapa oñembosako'i oho hag̃ua oñandumi karai guasúpe. Ñamoñe'ẽtevy va'erã péa ikatu hag̃uáicha jajapo ñane rembiapo. Nañamoñe'ẽiramo, ndaikatumo'ãi jajapo. Mávapa oñembosako'íva? Pejemi che. Oĩ haguéicha mymbakuéra. Oĩ haguéicha mymbakuéra. Oĩ haguéicha mymbakuéra.

Oĩ haguéicha mongakuéra oñembosako'i omagua karai guasu rendápe. Néi, ambue porandu katu he'i ñandéve, Mba'épa ojuhu hikuái heta porã guata rire? Mba'épa osopa hikuái ra'e? Ma'apypore piko topara'e? Ambue mymbakuéra ohokuévo kuri hikuái oheja pypore. Ajépa? Péicha. Napemoñe'ẽiete la ñanemoñe'ẽrara'e pórke pe kirirĩvaitéma oho. Pende py'are nikotevẽtereíma. Upeichaite guarã. Ambue mymbakuéra. Néi, rejapo pa'ínte. Mba'érepa hesaho ka'i. Mba'éiko ohecha ka'i raẽ ojevy jey hag̃ua. Pyporekuéra oho juegongua ha oukóngua katu ohechavéva, opa oipy'apy chupe. Ajépa? Pypore oho vakuéra ohaicha ha opa oukóngua ñande ohechavéva. Ko upéva ndohechavéima ajépa? Ndohechavéima. Oimérõ ko ñande py'apýta voi avei hína. Néi, oĩmbaiteme ñane porandu kuéra, che angirũ kuéra? Jaguerekove tembiapo. He'i ñandéve ko'ápe, Amo oĩrõta ñande péro, jajapóta ñande kuatiahaípe hína ani pejepy'apýti. Amo oñe'ẽ porã ta kóva, ikatu hag̃uáicha pejapo añágã pehóti pende róga rupi kuéra ha pende resaraipa mba'épa ñane rembiaporã. Pemoñe'ẽ porãta ñane moñe'ẽrã. Ñane mombe'upy he'i ñandéve kuaápe ñane rembiapo amoĩ porã oiko haguéicha mombe'urãme, aipuru papapy. Ñamo númerota, ñamoĩta chupe papapy oiko haguéicha kuaápe. Kóva ñamoñeporãta hína ko ñane mombe'urã. Mba'épa he'i ñandéve? Ka'i ha guara oñemoĩ peteĩ ñe'ẽme he'i. Pe ava mba'e oñepyrũmby pe mbytépe opaha pe jatópa. Upéi oĩ, he'i peteĩ ko'ẽme jaguarete omoarandu ka'ípe. Ambue katu he'i ka'i ha guara ndohasái jaguarete reĩgua rupi. Oĩ haguéicha mymbakuéra oñembosako'i ohasa hag̃ua oho hag̃ua oporoñandu. Ka'i hesaho sapy'a itakua mombyrymi opytávare. He'i ñandéve amoñe'ẽ jeýta ipahakuévo che mombe'upy, heñóta ha pe jagua nohẽpaitéta upe jaguereko pype jajapo va'erã ñande kuatiahaípe ñepyrũmby mbyte ha paha. Péva jaguereko ñane rembiapo ko ára pegua, oĩ'aha rõ ko'ágã opyta porã peẽme ko mombe'u rehegua, péicha ñane rembiapo ko ára pegua, aguyje.